Сәләму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, кадерле дуслар. Зулхиджа айы. Мөбарәк ай. Аллаһы Тәгалә тарафыннан олыгыланган һәм дәрәҗә бирелгән ай. Дүрт хәрам айларга керә. Хәтта Аллаһы Тәгалә шушы айлар белән аерым ант итеп, хәтта шушы Зулхиджа аенын беренче ун көне белән Аллаһы Тәгалә ант итә һәм аларын дәрәҗәләрен тагын да зуррак күтәрә. Шушы ай бик мөбарәк ай. Һәрбер изгелек Аллаһы Тәгалә алдында тагын да дәрәҗәлерәк булыр. Хәтта пигамбәребез салейһи салату вассалам хадисләрнең берсендә әйтә, Зулхиҗҗа аенда эшләнгән гамәл гыйбадәт башка айларда шул ук гамәл гыйбадәт үтәлсә дә, дәрәҗәлерәк һәм өстен булыр дип килә. Әмма дә ләкин шул ук вакытта гөнаһ да, әгәр дә кеше белә торып гөнаһ эшләсә, ул вакытта ул гөнаһ тагын да авыррак һәм Аллаһ Тәгалә алдында тагын да яманрак гамәл булып саналыр. Шуңа күрә хөрмәтле җәмәгать сушы Зулхиҗ җаенда, бигрәк тә Әүвәлге ун көнендә Аллаһы Тәгаләгә ымтылык, изгелекләр, игелекләр белән якынаерга һәм шушы айларда чәчелгән изгелекләр орлыклары бик тиз җимешләрен бирә башлыйлар. Һәм шулай ук чәчелгән яманлык орлыклары да тиз генә үз җимешләрен бирә башлыйлар. Һәм бигрәк тә пәйгамбәребез алейһиссалату вассалам хәдисләрен берсендә әйтә, чыннан да Аллаһ Тәгалә алдында иң дәрәҗәле көннәр булып санала. Ел дәверендә иң яраткан көннәр булып санала шушы Зулхиҗҗа аеның беренче ун көне. Һәм галимнәр әйтәләр, ни өчен? Ни өчен шушы ун көн шул хәтле дәрәҗәле? Чөнки шушы ун көндә Ислам динендә иң мәшһүр гамәл гыйбадәтләр җыелган. Ул да инде ураза тоту, бик саваплы шушы көнне. Пәйгамбәребез алейхиссалату вассалам үзе шушы Зулхиҗҗа аеның беренче көннәрендә, бигрәк тә Хәрәфә көнендә дә пәйгамбәребез уразалар тоткан. Аннарысын шулай ук намаз гыйбадәтләрне арттырган, төннәр буе гыйбадәтләрен арттырып Аллаһы Тәгаләгә якынаерга омтылган, ашкынган. Һәм өченчесе, шушы Зулхиҗҗа аенда хаҗ һәм гомрә гамәлләрен үтиләр. шушы хаҗ һәм гомрә гамәлләре белән гөнаһлардан арыналар, пакъланалар, Аллаһы Тәгаләгә якынаялар һәм Аллаһы Тәгалә алдында тагын да зуррак дәрәҗәгә ирешәләр изге гамәлләр белән. Һәм шулай ук шушы Зулхиҗҗа аенда, бигрәк тә Аллаһы Тәгалә алдында шулай ук Корбан гамәлен. Аллаһы Тәгаләгә якынайта торган гамәлне үтәп, гөнаһлардан арынып, хәтта шушы корбаннарның нәтиҗәсе бу дөньяда да һәм ахирәт дөньясында да бик мәшһүр. Хәтта чалган корбаннарыгыз симез, матур

Шушы форсат белән файдаланып, гөнаһлардан арынып, изгелекләрне күбәйтеп, шушы изгелекләр орлыкларын чәчеп, җимешләренә ия булып, аларның хуш, татлы, баллы тәмнәрен сизеп, бу дөньяда һәм киләсе ахирәт дөньясында шатланырга насыйп әйләсен барчабызга да,